Il-kittieba jinqdew b'bosta tekniki sabiex jingaġġaw lill-qarrejja. Fost dawn it-tekniki nistgħu nsemmu r-repetizzjoni, li tieħu diversi forom u tista' tintuża għall-enfasi, ir-ritmu, għal sens d'urġenza jew għal finijiet mnemoniċi, jiġifieri marbuta mal-memorja. F'waħda mir-rokniet dwar il-kitba kreattiva, ħarisna lejn ir-repetizzjoni tal-ħoss bħall-alliterazzjoni. F'din ir-rokna se nħarsu lejn tipi oħra ta' repetizzjonijiet, speċjalment dawk marbuta mas-sintassi. jiġifieri mal-binja tas-sentenza. Nibdew bl-anadiplożi. Dan it-tip ta' repetizzjoni jlaqqagħna mal-istess kelma jew frażi fl-aħħar ta' vers jew sentenza, u fil-bidu tal-vers jew tas-sentenza li jmiss. Ngħidu aħna, fil-poeżija Fejn jorqod ir-riħ, ta' Achille Mizzi, insibu anadiplożi bejn it-tieni u t-tielet strofi tal-poeżija. Qatt ħadt ħolom fejn jorqod ir-riħ? Kollox nafu dwar ir-riħ. Ir-riħ fuq, dak ir-riħ li jiffriska, li jnixxef, jixxotta. L-anafora hija tip ieħor ta' repetizzjoni li spiss titħaddem mill-kittieba tagħna. Il-poetessa Elizabeth Grech tinqeda b'din it-teknika fil-poeżija Żiffa meta tirrepeti l-frażi kull darba. Ilha snin ma tarak, imma ġiltha għadha titħarrek ma' dik iż-żiffa li titlajha kull darba li għajnejk iħolluha, kull darba li taqra l-kliem li qatt ma jiżloq minn xufftejk. Xi drabi r-repetizzjoni tieħu forom aktar ovvji, ngħidu aħna, permezz tal-epiżewsi, jiġifieri r-repetizzjoni tal-istess kliem wara xulxin. Il-poetessa Simone Nguanez tirrepeti l-kelmiet għidli u erġa' darbtejn fuq xulxin fil-poeżija qasira Wens? Għidli, għidli li int bħali. U erġa', erġa' kull lejl u taħsibx, tidħaqx, għax tqajjem il-qamar. Tipi oħra ta' repetizzjoni huma aktar ta' natura sintattika, billi jistrieħu iżjed fuq l-istruttura tas-sentenza milli fuq ir-repetizzjoni ta' kelmiet individwali. Ngħidu aħna, Il-paralleliżmu huwa r-repetizzjoni tal-istess struttura. Anke jekk il-kliem li tkun imlibbsa s-sentenza jkun differenti, Norbert Buġeja joħloq paralleliżmu bejn l-ewwel u l-aħħar vers tal-poeżija Numru Erbgħa, Lezzjoni, billi jibda s-sentenza bl-imperattiv u b'aġġettiv li jindika kwantità, jgħaddi għal indirizz bil-kelma ja u jagħlaq b'mistoqsija. Għidli daqsxejn, ja qalb, kif tkun il-ġenna? Is-sejd li ftit jaruh kif tkun il-ġenna. Il-polisindeto mbagħad tkun magħmula minn repetizzjoni ta' konġunzjoni, jiġifieri ta' kelmiet bħal u, imma, iżda, jew u l-bqija. Rużar Briffa jinqeda bil-polisindeto fil-poeżija popolari Jum ir-Rebħ, f'dan il-każ billi jirrepeti l-konġunzjoni u. U l-kotra qamet f'daqqa u għajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jidħaq bija. U l-kotra għanniet f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Fuq nas li mgħoddi ġwejjef, in-nas tal-apatija, xħin ruħna kienet rieqda ġo sodda barranija. U l-ombra ta' vassalli qamet minn qiegħ il-qabar, u għajtet, Issa fl-aħħar, jiena se nsib is-sabar. Xi drabi, il-kittieba jagħżlu li jirrepetu vers sħiħ jew strofa sħiħa. Tip ta' repetizzjoni li bosta drabi niltaqgħu magħha fl-għanjiet, speċjalment dawk kantati fil-knejjes. Dan it-tip ta' repetizzjoni huwa magħruf bħala ritornell, Infatti spiss naraw it-taqsira ritt fejn suppost ikollna r-repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tgħinna sabiex noħolqu testi aktar mexxejja, ritmiċi, jew b'effetti partikolari bħall-enfasi fejn meħtieġ. Bħal kull teknika oħra, importanti li r-repetizzjoni titħaddem bil-għaqal. Jekk tirrepeti żżejjed, din it-teknika titlef l-effettività tagħha, imma jekk ma tirrepetix,